Tukeriga chitariki emerongo ebere na isano na eyemo motienyi ikomi na kabere omwaka bwe chiribu bere na merongo ebere na isato kwegena kwane nigo gwatwarire oborigeri borobia ime ya Kisii TV Tiga chingiya neariganirie nkomanya amang'ana amayia anyarire koba kagwateka korwa ase chinkongo ao na gotoikera ase emeza yaito y'amang'ana amayia obotuko bwa rero. Chenkorokwa Eric Bosire. Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.

Ayatikire ensemo nigo togochia korwa ase ensemo y'amagena agwo ase tokomanyigwa buna omorandi oyore omotereri bw'ekanisa ya New Life Centre agendererete kwemurungania na korwa ebirengererio ase keria agotea buna nigo abarandi bamwabo bagendererete komorwania nekerenge ekenene nkeria ng'a nigo atwarire abarabwatani abange komobua. Morike itoko nere ase onyancha, niga aikerana ensemo eyio, na bono niga gotochakeria ayatekire ense eyemo ase enchera y'oboikeranu. Ekero okong'usanana kogendererete koenekigwa ase egati y'abarani be chikanisa ime ye chinsemo chi'amagena, egotoka ime y'ebunge y'abamachoge barabwo y'ekaunti ya Kisii, Bono omoteneneri bw'ekanisa ya New Life Church and Prayer Centre orosage rwa Magena nigo asokire na gokwanera eng'ana ane n'abarande be chikanisa chietanaine kogenderera komogosereria igoro y'ekanisa eyio. Ase omorande oyio ababoreri bakore emeremo yabo buna abakoreri b'emeremo ya Nyasae. Sasa ndio nataka niseme hivi, injili kama imefika hapa na ikiwa ni injili ambayo inapigana na wachawi,

ya kusaidia viwete ama kusaidia mayatima, na mwingine ameitwa katika huduma ya kuimba, mwingine ametumwa katika huduma ya kuhubiri, na mwingine ameitwa katika huduma ya prophecy. So kwa hivyo Mungu tu, omba tu Mungu akupatie tu nyota yako, utatumika tu kwa njia nzuri. Bono nigo aboririe chiabisi chiria chitenenerete amang'ana ya chikanisa ime y'ense ya Kenya, kwaneke buna ngoesonania bare amo namang'ana aya iga erinde komanya omochakano bwa esegi eyio. Naboigo nakomenta buna nigo amanyete buna omote obwate amatunda amaya,

Bagenderete komorwania omorwandi oyomanyekene buna Abina, abaire ng'ora egekoera kera oyomo nigo aire eng'enang'eni ya keria achorire amo na Nyasae. Nkinki oripotera Kisii TV korwa ase esemigia y'amagena ase ekanisa ya New Life Prayer and Centre, igo nkorokwa Cornelius Onyancha Mogusu. Nemono omorike oito Konelias o nyancha mogusu noroboti orwo ase enchera y'oboikeranu. Togotigana nayio niga abasae naboiga abatumeki b'epara y'enchoro ase ewodi ya Nyecheki, ebunge ya Bobasi ekaunti ya Kisii banyarere koba gwesokia na kwemurungania. Asikeri bagoteba buna nigo epara eyio yanyarire koba kegosareka ase egeka bono na goturubania obosombi naboigo emeroberio ya botambe. Bono nigo baboorire omoemisi oyio kobwatana nomogabana abanyare koba koboroseria epaara eyio, buna gotomanyia omoriki oito Joan kwamboka. Gaki moroche epaara eye buna ere embe, oemisi eye yaitongana giakare ku gaki. Nigo obokoreri ase ensemo y'obosombi ime y'ewodi ya Nyacheki bwanyarire koirana maega

Ebaara y'ebionsi gochia enchera y'ore ekware, teigweteka. Nigo rituko ria reero banyara gosoka namakombe, na konyara kweremera ebaara y'ebionsi goika enchoro. Abwo ase banyarire goteba buna banyarire komosaba omwemsiyi obo Naftali nkoba akonyara kobaagachera ebaara eyio, korende taranyara gokora kende. Timoa bono abamura baano bakorema.

Gaki tokonye epareei yaito. Koreng'ana nabamenyi abwo, nigo arende mono banyarire komomochia omwemsiya obo Naftali, nonkoba, Abwo ase banyare goteba buna ase egeka bono, bere gakobairera eira y'okonyara kobaagachera epaara eyio, korende tanya kororokana ase ensemo eyio. Ase amarieta nkorokwa Johnson Bosire Nyagaka korwa Ebiosi gose Ekware. Rwonde epaara ekorwa ebiosi ekogenda enchoro. Twabeire tokogania amatuko amange epaara eye ere osigu goetera abarai batochorete bare egasi lakini basinyire. Yaikire ase bono twabekire ng'a iga twekorere egasi ase eng'encho Nintwe togwetoga abana baito ngoeta bara mbanyore amachera ase epaara yaintwe tororore ase eng'encho bara intwe tobwati. Bono epaara eye igo tokoboria omwempi okorokwa Innocent Obiiri Momanyi oteba epaara eye ney'omwMCA okorokwa Naftali Onkuba Nyaberi, Nyachaki Ward. Twateemire korigia abanto aba baikaranse batoteebie obomaene epaara eye neyang'o mbatageti. Bono tware gosaba iga, bono twabeekanire abe abamura na abagaaka b'ekenyoro eke korwa enchoro mpaka ebio. Bono nigo banyarire komosaba omogavana bw'Ekaunti ya Kisii omosike Paul Simbarati konyara gwesokia na konyara kobaikerania amagenderero ase wodi eyio ya Bobasi Constituency ase wodi ya Nyacheki. Epaara ekorwa ebiosi. Ekogenda mpaka enchoro, ekenyoro gekorokwa Ekware, agwo epaara eye noeire. Epaara eyio bono nigo abamura nao mbegete ba- bakorema na amakombe, ntobwati mwemusi eye. Omwemusi oito iga acha ase arenge amatanga, orotebe ng'a epaara kaba mpaka omotienyi osita. Igo iga abanonye tosimba arati, twakoganirie abaemusi erio obo buna Vitali onkoba a- akoja aro omosie agwo ekiagera noare, amagenderero twamate totokorera tanyare gotokorera. Igo bono ere emebere nere egoenda bosingire oboraa aase ito, enchoro ase abanto bakwete babere bagocha koretwa Aramisi, embwesa gotwa etokoimokia oborwaire bwonsi bake enchoro. Igo goika etogocha koimokia motu, tari be tari gari egocha gotiga, tari be tari gari egocha gotiga, ekiagera ere paara eyesaregete ere embe bono. Igo omwe musie oito, onkoroba ase ogototegerera okoigwa. Tiga amang'ana y'ebinyongo biria ogoteba ng'a ng'a tori gotokorera gasi, naende ng'a abanto b'ebiosi gotwangete, intwe twagwakerete chikura. Rora ngwakerete ogokura ebiosi goika oche ebiosi, tiga amang'ana y'ebinyomba. Aya iga nigo agocha chingaki abana ao bagendererete kwearigania gochia ase okoigora chisukuru omwaka ogocha omotienyi omotang'ani.

Abwo ase Morikaitwa Felix Nyakundi agotoma nyigoro y'omosubati oyomo oyio osiretie omogaka oye, na bono otaranyora oboene ase keri buna nigo akounererigwa, naboigo onyarere koba gagosinywa kogosomia abana baye. Omosubati oyo omenyete ase omochie o Keroka nigo arebire rwo magega y'ogoserigwa korwa bwoye magega y'omogaka oye gosira. Ase amarieta ankorokuri naeteke omonto, Ragogi. Bwananyometwe gocha gwota omochie bw'Ochenge, tokamenya nomogaka one, agacha agasira 2020 omotienyi o gatato. Ekero asira nantigerete abana batato, oyomo nasirete namotindegete ororo. Bono ekero asira, twakorire amatanga bagatagora enyomba yane, ngochia korwa keroka nkanyora batagoire enyomba nkanyora nyomba teiyo. Oboremu bwane boaniri ritang'ani obo- oyore mogondo ogakondesetigwe omogondo emiaka etato. Emiaka eye etato nimbwate buna arikeretwe, nimbwate ekwerende iga iga eyakondisete omogondo ninyebwate iga iga. Ekero amatanga aya rana rie batagorete enyomba nari tobegete ebarasa agateba iga agorete, nachete agatwa amapata na amapata na togaka chibicha ninyebwate iga iga. Bono nabo nchandegete iga oboremu obwo bwane natemire koborwania korwa eria twenty twenty mpaka goika bono iga tindabonyora. Bono nao menyete kera okancha andegete amo nabana bane, timbwati nchera chinde chionsi. Nigo are nabana bakogenda esukuru aase bono asinyirwe aase arachakere chingaki chisukuru chirang'e koigorwa. Buna bono abana ebaetete oyomo iga arangeretigwe gochia Kisii na oyonde arangeirwe gochia Mee, Western, Bukura. Oy'okisia ere noare esukuru, lakini oyo ogwesita nigo nanyorete nchera chinde, sababu igo yarangeretigwe esukuru ebwa- etabwati escholarship na eribuku y'ogwetenenera, noare isiko goika bono iga. Igo mbwate emechando, konya nonya naki abana abwo bakorigia onchande, gete timbwati nchera chinde. Nigo akoeresera obogima abwo abobereire obokong'u aase kering'ana onye naase ayeiga bamenyete baganirie kong'anya, ekiagera chinyomba echi chiaisire kogwa. Nonya nase emenyete chinyomba echi tagogete chiarete, echi enoti siga erure nsinyire kong'anya korwa ororo, sababu igo mbwate edeni ororo, nsinyire gosoka korwa ororo egere ng'ende korwa oo chiaisire kogura, lakini noo omenyete esaguri y'amadeni nasinyirwe korwa ororo. Igo ngosaba gaki mombwatisie ebinto bionsi pi noo mbwate ase chibirth certificate chi'abana, ne echio omo- omogaka one ragoria, ne ekebande kiane ndagori kegosoma. Na kera egento ndagokia gosoma nechura chi'amatanga nimbwate gosomora goria. Lakini ekero twachete nonya ngogotia omong'ina ominto iga akandeti ng'a tamanyeti, tanya kondora. Ogosaba kwaye ngochie ase abarai b'ekaunti ya Kisii gosoana neng'ana eye iga erio anyore obokonyi. Gaki ngosaba ng'a babe amanduku, babe. Babamochogu, abanto bonsi pi bagotonya toto, soa gati gaki monkonye egere emechando eye ere, nachandekire. Timbwati nchera chinde chionsi. Nasumbokire gaki ongosaba ng'aki mwensi pi mware gosoa ime, egere eserekari yonsi pi imoke igoro egere enkonye nyore okeene kiane. Korwa ase omochie o Keroka ime ye Wadi ya Ichuni Ekaunti ya Kisii Nkoripooteria Kisii TV Erioto riane Felix Nyakundi. Mbuya mono sana Felix Nyakundi noroboti orwo ase enchera yoboikeranu togotigana nayio nigo omorero onyarete koba kogosamba ensemo yechiiro ase ensemo ya Suneka bigotoka ase ebunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii. Abana biashara ikomi nigo banyarete koba bakonyora asara amaega yebibanda igo akorera obonchori bwabo koyia obotuko bogokira rero. Nonye nabo omogabana bwe county ya Kisii omosike Paul Simbarati nigo anyara koba kagoikerana ase ensemo eyio Asanyare koba gakobagombia na kobaa pole kobwatikana amo nasare eyio. Ase ki giachagetio omorero igetaramanyekana goikera bono iga? Boigo nigo omogabana Paul Simbarati anyare koba gakobaa shilingi chilifu chimi ibere, banyare koba bagwechakeria ebiashara binde erio kwegendereria na korageria chiamate chiabo. Abanabiashara abwo nigo banyare koba bakoboria babekerwe chitaya, naboigo koroserigwa chinsemo chiepaara Ne chire eyio egento kianyara koba, gose anyara koba gakoriira omo MCA naboigo omogavana bwe county ya Kisii abwo bonsi baikerana ase ensemo eyio.

Monche omorigereria togotiganana noroboti orwo nigo ngokomanyia oroboti rogoichania eamate eyemo ekobwatesigwa amo nabanyakenyoro korwa ase ensemo ye ritaaro eyio gotoka ase location ya Keumbu. Rituko ria igoro marogoba nigo banyarete koba bagokora bakobeka ekambi erio korigia omosacha oyio omanyekane buna Jared Michoma ase egotebekana nigo anyuomete omochokoro oye oyio okage ose oyio anyarire koba gakomokorera egasi ya nyomba ase enka yaye, korende nigo basinyetwe gosoa aroro okobwatekana amo negeita ekebe kere ase ensemo eyio. Nonya nabo nigo Abanyakenya ororo banyara koba bakobeka ekambi ase abisi y'Omochief James Momanyi oyio onyara koba gakoboria aye gwe chingaki riria banyara koba bagokora obotuki bw'ime. Abanyakenya ororo abwo nigo banyara koba bakoerera okogechigwa kwabo okobwatekana amo negetambo kere ekio. Dani oyo nenyanko yaito, oimokire omwana omomura ominto, omobekire buna mokaye, iga amoretete amokorere egasi mogondo. Lakini bono oikire oseriri mokaye, obeire omwana oyo nere bono mokaye. Gaki abanyakenyoro, aye antoganeti? Imoganio! Bono aya naro amasikani abanyakenyoro? Omosacha oyo otiokire ekerogo ekenyoro ng'a nere enyanko yaito, Gaki eserikari kamoranche tokonye. Ee, nkoboria iga ekiagera twabere togochandeka emiaka emenge iga, omwana oyo nigo agachire ochi gokoruka oche gokora egasi ime. Intwe ntwamanyete gose naro omonto oyo eango yaito ore, ngocha are gwochoka achie komonyioma. Obeire gakomosiekera tobugete na egasi agokora, kumbe omonto oyo amonyiomete totamanyeti. Emiaka eye yonsi pi oroche twachandekire tomanyete abana aba buna bagokira gocha gocha. Ere bono egento akonyiomera omwana oyo ninki, naende osereri moka aye korwa iga otire konyioma omo- omwana oito korwa iga. Oyo neango yaito ase ekegusii, naende onyiomire omwana oito toiborete, omwana oito toiborete. Bono ng'aki tokorokana nere ase ekegusii, ekiagera bono twatantanire, abanyakenyoro tokoboria gaki, ng'aki togokonyeka ekiagera bono ntoroche ng'a emechando nere igaa ekiagera osereri na omokungu oye korwa ka oyio omoiborete abande. Intwe bono ng'ai togotama gochia abanyakenyoro tokoboria gaki. Onchomwa oria ere oroboche onde tonyare koba twagokoretera ase enchera y'oboikeranu chikorega chinsa isato chi'obotuko bwa rero. Gotigana nayio, nigo ekeombe kia Nyamaiya Church Welfare Association banyara koba gose bakorogwa n'abarai babo banyara koba bakomoirana amo n'ababwatani ao, erio okoraa egeikaro amo n'abamenyi, erio kobaigeria obuya bw'ogosoa ase ebiombe. Gokwana ekero ekio, ase ensemo ya Masusa Primary, yogotoka Nyamaiya Ward, West Mogirango Ecounty ya Nyamira,

ne welfare yachire erinde tokonye konye abanto bamintorire banyorire amabe yabaika ang'e ya support ase ekonyara kabisa. Igo today ntete goakera leaders baito baria be welfare mbuya mono sana ase ebirengererio ebio moirete erinde gwansisie welfare yaito egochi kobwata abanto bonsi baseita erinde enyare kobakonya. Ekeombe ekio kiaretire abanto amo chinyomba isato, echi chire mwanyarae, mwakebutore, na mwamosabwe, chiachire amo ase engencho y'ogosiirana ekero ki'obokong'u. Chingaki chinyinge ekero tobwate amatanga, nigo tokonagokora twekorere emechanga ase ebinyoro, ebinyoro emechanga eyio etari koreta matunda maya. Kwanyora ng'a igo tokorochia chibesa chitareng'aini. Bono naki kiaye togachaka ewerfe eye, erinde abanto baito tochiche amo. Ekero togochaka koooo ekero togokora chiwatsapp group tokoigora egroup, tokobeka abanto gose mia ine, kwanyora abanto mia moja hamsini nabwo bagochanga. Aba bande bakira, egroup yagenda iga mpaka yasiekwa. ba- basoka koruao nabarabwo buna abagechangire. So tokarora the best way yokoreta abanto aba amo, naende koba equalize to- totware obomo, nogochaka ewelfare eyio yaretire chinyomba isato amo, mwanyarae, mwakebutore na mwamosabwe, erinde bokia mbori chiacha iga iga naintwe twetene to- twetenenere, tonyare gokora amatanga aito as'enchera engiya. y'ogosika naende ereng'aine kera oyomo nabe omotaka nabe omotenenku. Tobatebia ng'a ebisa onde emogochaka goturiera chibesa, yaya, intwe ntori iga iga koria chibesa, obwaro obo twagure mpaka bono iga, we have put so much effort mpaka ekiombe goikera bono iga. Eke tari ekiombe toplanting'a. In the next two years nkebwati motwe totebe in the next two years oborabu mbobe chache egento iga iga bono iga tochagete namabe lakini in the next two or three years ntonyare gosomia abana baito ekiagera tomanyete ng'a kera abana basomete ekenyoro ekenyoro egekoraba. Edaika emerongo ebere na ibere chiabutokire ase ensemo yabo n'amarogooba, nanya naraitwe anyare kobatoka kwarigereria rituko riga ria Boxing Day, korende chikoraga chinsa isato, ningirane nkomonye oyomo naende amange buna aragenderere gwatikana gotoikera ase emeza yaito y'amang'ana amaya. Ng'ire ribaga eriga mbakere mbuya abariki baito b'amang'ana amaya abo bonsi banyare koba bagotobwatisia kone ki buna onsi twanyorire ase enchera y'oboikeranu. Naye boigo ngwakere ng'a mbuya mono ase engencho kwanyare koba kogosanga mono intwe ekero ekeiga. Inche nkorokwa Eric Bosire, Otware nkobwatana namo na Jacinta Nyabeta naboigo Pacific Nyamosi korwa ase ensemo ya kabere ye studio eri kwana kebina eriogi ne chibicha biagoikere ase enchera egwenerete. Nakoganeirie, oborigereri bore obuya. Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.